Borg, il-kollega tiegħi, qegħdin niltaqgħu flimkien magħkom kull nhar t'Erbgħa. Dan huwa programm li qed jiġi mxandar ta' diskussjoni minn fuq il-Facebook grazzi għal PMnews, Public Media Njuzu huwa stazzjon privat, inizjattiva, impenn li temmen fil-libertà tal-espressjoni u għalhekk nirringrazzja lid-diriġenti ta' dan l-istazzjon, biex ngħid hekk, ta' Mario u Rita li laqgħuna u tawna din il-possibilità biex jiena, Qegħdin nfassallhom f'isem il-Moviment Solidarjetà Ħajja Familja Libertà, nieħu ħsieb li nara li ntellgħu dan il-programm u jaqsam id-diskussjoni miegħi nistieden dejjem lil Karmenu Borg biex inkunu nistgħu niżviluppaw diskussjoni. Dan programm laqgħa ta' djalogu bejnietna. Il-Erbgħa li għaddew iddiskutejna fuq kemm f'dan il-pajjiż jeħtieġ li jkun hawn politika ġdida. Fuq kemm jeħtieġ li dan il-pajjiż nerġgħu mmorru lura sabiex nifhmu kemm neħtieġu li jkollna politika li kapaċi tiddefendi dak li huwa l-iktar mhedded f'pajjiżna bħalissa. Bħalissa qatt ma kellna żmien f'pajjiżna li fih kellna l-ħajja, il-familja u l-libertà li qegħdin jiġu daqshekk mgħeddda quddiem għajnejna. Dik kienet id-diskussjoni tagħna. Però kont għandi f'moħħi nuża l-kelma terremot. Terremot f'Malta ma sarx għall-grazzja t'Alla bħalma sar fit-Turkija u parentesi żgħira nieqaf hawn mill-ewwel sabiex insellem lil dawk sħabna Maltin li qegħdin it-Turkija jaħdmu bħala persuni li jaħdmu bħala nies fis-salvataġġ li marru hemmhekk u jagħtu dmirhom biex isalvaw nies li huma midruba Fl-istess ħin inwegħdu t-talb tagħna fejn hemm bosta bosta tbatija fit-terremot tat-Turkija. Imma f'Malta, ħa nerġa' lura għad-diskussjoni li kont qed nitkellem fuqha, kellna terremot politiku. It-terremot politiku sar meta il-MaltaToday ħabbret dan is-survey li fih wera li kwart tal-elettorat Malti, kważi kwart tal-elettorat Malti ma għandux iktar fiduċja fiż-żewġ partiti politiċi Maltin. u huwa terremot politiku il għaliex fih innifsu meta tgħid kwart tal-popolazzjoni kważi mal-mitt elf ruħ u fosthom l-ikbar grupp huwa żgħażagħ, allura għal min jimpurtah jaħseb fuq dan il-pajjiż, min jimpurtah jistaqsi fejn sejjer dan il-pajjiż? Dak is-survey jinkwieta lil ħafna nies. U fuq dan sa nitkellmu ukoll. Pero importanti li nifhmu li il-politika l-ġdida li neħtieġu f'dan il-pajjiż trid tibda minn kull wieħed u waħda minna. Kull wieħed u waħda minna li jibda jaħseb fuq fejn hi l-problema f'dan il-pajjiż għaliex qed tintilef din il-fiduċja. Għaliex f'dan il-pajjiż wasalna li għandna politika li qed tiġi ddettata minn dik li aħna sejjaħnielha anke nhar l-Erbgħa li għaddew il-kultura tal-mewt. Skużawni. U fuq dan se nkomplu nitkellmu iktar tard f'dan il-programm. Imma huwa importanti. Huwa importanti li nifhmu x'inhu jiġri madwan. Inċidenti kważi delitti taħt l-influwenza ta' droga. L-għoli tal-ħajja. Il-fatt li żgħażagħ illum il-ġurnata jridu jintrabtu umurhom biex iħallsu appartament. Illum, tipprova tmur u tinqedem is-servizz tas-saħħa u ssib is-servizz li ssib fil-preżent. Iffullar, iddum biex tinqedem. Kien hemm każijiet fejn anke mietet persuna waqt li qed tistenna u kollox spiċċa hekk qisu ma ġara xejn. Kellna każ fejn ġuvnott miet f'inċident Meta waqa' l-bini, rajnieh jikkrolla l-bini quddiem għajnejna u l-Prim Ministru ma jridx li jkun hemm inkjesta pubblika. Dawn kollu huma daqqiet fis-sistema politika tagħna li kważi ġġegħli n-nies ma jkollhomx fiduċja fil-politiċi. Inċident ieħor żgħir. Kurt Sansone, il-ġurnalist li tana spjegazzjoni Għaliex? Kif? Dan is-survey juri li kwart tal-popolazzjoni, kwart tal-elettorat ma għandux iktar fiduċja. Qalilna, fost l-oħrajn, li mhuwiex riżultat ta' ta' diskussjoni fuq l-abort, Però ma qalilniex għalfejn qegħdin jintilfu, x'inhi r-raġuni ta' din l-isfiduċja. Huwa fatt biss li nafu, riżultat ta' survey, tlikwart tal-popolazzjoni, kwart tal-elettorat m'għandux iktar fiduċja, huwa mdejjaq b'din it-tip ta' politika li qegħdin naraw bħalissa, riżultat tal-establishment politiku taż-żewġ partiti flimkien mal-media liberali li kontinwament ibellgħuna dak li jridu jbellgħuna. Il-poplu Malti huwa mdejjaq. Dak huwa fatt. Però Kersansone ma qalilniex iktar. Però mbagħad narawh jiġi intervistat fuq stazzjon ieħor tat-televiżjoni, tal-one, li fih Kersansone mfixkel ġa biex jikkritika lill-Partit Nazzjonalista li bħala ġurnalist u kull ġurnalist għandu d-dritt li jagħmel u ma nindaħallux f'dak ir-rigward. Imma hawnhekk qalilna li m'għandu x'jaqsam l-abort. Imma fejn ried hu, Kersansone, li l-kollega tiegħu ġurnalista tal-one spiċċa jitkellem miegħu fuq kif il-Partit Nazzjonista qed iġib ruħu dwar l-abort u jikkritika d-deċiżjoni tal-Partit Nazzjonista fuq l-abort. M'iniex qed niddefendi l-Partit Nazzjonalista, imma qed nuri l-inkonsistenza u l-konvenjenza ta' dawn il-ġurnalisti woke liberali li huma favur l-abort. U kważi bdew jgħidu kemm allura l-Gvern jagħmel sewwa li jilleġiżla għal kulħadd u għax b'għandu għax irid jilleġiżla għal kulħadd, allura jaffermaw il-pożizzjoni tal-Gvern, jisħqu fuq il-pożizzjoni tal-Gvern li bilfors irid jilleġiżla favur l-abort. U hawn tibda tara kif aħna illum il-ġurnata ma għandniex ġurnaliżmu indipendenti. Għandna ġurnaliżmu li huwa mħallas mill-Gvern, għandu l-aġenda tal-Gvern u għandu l-aġenda fl-aħħar mill-aħħar komuni għalhekk ngħidlu establishment komuni liberali. Dawk li qegħdin jitfgħu lil dan il-pajjiż f'din il-kultura tal-mewt u għalhekk kif għadt fil-bidu, illum il-ġurnata din l-ideoloġija tefgħet lil dan il-pajjiż f'sitwazzjoni fejn qatt, qatt daqs bħal ma issa għandna l-ħajja, il-familja u l-libertà li hija daqshekk mhedda. tfajna l-attenzjoni tagħna l-Erbgħa li għaddew u llum fuq id-dinjità tal-bniedem. Minn hawn ftit ieħor nkomplu niddiskutu fuq il-ħtieġa li niddefendu d-dinjità tal-bniedem. Darb'oħra se nitkellmu fuq il-libertà. Kemm għandna libertà tal-espressjoni? X'tip ta' libertà għandna? Jien nerġa' nirringrazzja lill-diriġenti ta' dan l-istazzjon u dan l-istazzjon iġib l-isem PM, Public Media, il għaliex id-diriġenti b'mod volontarju minn flushom qegħdin jipprotestaw kontra l-indħil, kontra l-fatt li m'hawnx media indipendenti billi joffru leħen ta' media indipendenti. U allura huwa importanti li nqumu u nagħmlu reazzjoni. Inqumu u nuru li aħna bħala poplu m'aħniex kuntenti b'din it-tip ta' ideoloġija li qiegħda twassal għall-mewt tad-dinjità tal-bniedem. Però, u nagħlaq ħalli jkompli Karmenu, dan is-survey kien l-ewwel pass fejn in-nies bis-silenzju tagħhom billi qalu li m'għandhomx fiduċja għax il-mistoqsija dik li kienet which political party would you vote for if an election were to be held tomorrow? Liema partit politiku inti sa tivvota jekk kieku kellu jkun hawn elezzjoni għada? U kwart ta' dan il-poplu ma beżax jgħid jien m'għandix fiduċja fl-ebda partit. Carmenu, l-kelma għalik. Eh, Pinkom fuq dak li jgħidna ħaġa, irrid nuri solidarjetà tiegħi mad-diriġenti ta' dan l-istazzjon ta' PM News li kif rajna fil-ġenet li għaddew anke daħlu l-qorti qegħdin fil-kawża kontrihom dal-pajjiż bil-libertajiet kollha li jiftaħ li ġab jaqbad u jattakka u jintimida żewġ ġurnalisti, tim ta' ġurnalisti li huma verament indipendenti. Anki kien hemm xi programm li saħansitra tneħħa minn fuq Facebook mingħajr ma taw l-ebda raġuni, din l-affarijiet qed juru li ma jistax ikun il-libertà tal-ħsieb tiġi soppressa minħabba xi nies illi jidhrilhom illi huma għandhom monopolju fuq x'inhu fuq x'inhu veru x'inhu mhux. Għalhekk nuri solidarjetà sħiħa ma' dawk il-ġurnalisti ta' veru li b'kuraġġ ifittxu li jwasslu l-aħbar u mhux joqogħdu jistaħbew wara wara wara l-idea ta' ġurnalist biex jissopprimu u jgħinu lill-establishment li għandna f'pajjiżna. Issa, fuq is-survey nixtieq insemmi xi punti wkoll, eh, l-iktar punt li laqatni, apparti li għandek kwart ta' nies qed jgħidu isma' aħna ma nafilux fl-ebda wieħed mill-partit mill-partiti, ġifieri anke jekk wieħed jara jara li l-Partit Laburista naqqas il-voti Però l-Partit Nazzjonalista tant qed jere li qed jgħatti l-istraġi li għandu fih il-Partit il-Partit Nazzjonalista qed tant qed jere li qed jgħatti l-istraġi li għandu fih il-Partit Laburista. U din is-sitwazzjoni fejn għandek qishom id-di u d-do wieħed il-ħmar jiġu għal denbu hija s-sitwazzjoni politika f'Malta u din is-sitwazzjoni qiegħda toħloq il-fenomenu ta' nies li jgħidu li huma non-voters. Illum it-tieni l-akbar partit ġo Malta m'għadux il-Partit Nazzjonalista imma l-partit ta' dawk li qalu isma' x'bajna għaddejja aħna u qazistuna u mhux se nivvutaw. U dak huwa sentiment li anki min jivvota qed jgħidu dan is-sentiment. Biex anki n-nies attivisti fil-PN u attivisti fil-PL, jien tkellimt ma' kulħadd, anki dakinhar tal-elezzjoni waqt li ngħadu l-voti, kien hemm dakinhar fil-counting hall eh, kien hemm kien hemm min mill-Partit Laburista beda jgerger biex tilfuna u tibda tara tara l-voti li ġew invalidati kemm inqatt ipinġi fuq il-vot tibda taraħ miftuħ iktarhom eh, x'jiġifieri dan, jiġifieri n-nies qed jixbgħu, sinjuri politiċi, il-poplu tiddejquh. Naf li intom qegħdin tabbużaw mill-paċenzja tiegħu, u naf li l-poplu għandhom joqgħod kwiet u jgħidu iju aħna x'nistgħu nibdlu, imma ħa jiġi mument meta dik il-bidla ħa jkollha ssir. Issa kif ħa ssir imbagħad eh, il-bambin bisjef. It-tieni ħaġa li laqtitni ħafna hi illi dal-bidli kollha ġo Malta moderna, liberali, progressiva, eċetera, eċetera, Illi beda l-Gvern Laburista ma anki kienu bdew qabel fiż-żmien meta l-Partit Nazzjonista kien fil-Gvern u li l-Partit Nazzjonista fl-Oppożizzjoni kull min kien jew opinjoni kontra dal-kurrenti kienu jgħidu l-ismu u kwiet taqgħod kwiet għax issa nkella nitilfu l-vot iż-żgħażagħ mhux ġej magħna, iż-żgħażagħ li tawhom il-vot ta' sittax-il sena qed jgħidulhom aħna wkoll mxebbgħin bikom u ma jridux jivvutaw. Il-laħwija, x'suċċess dak! Malta moderna tagħthom il-vot ta' sittax-il sena għax min għalikom li ż-żgħażagħ ħa tixtruhom bid-drinks u bil-parties u ż-żgħażagħ jgħidulkom aħna aktar għaqlin minnkom. Ara x'pajjiż dan. X'nies qed imexxu dal-pajjiż. U dina dina d-diskors li rrid ngħidu għaliex Naħseb ħafna nies in-narrattiva, il-mantra, l-imbeċillata li dina smajna, a way forward ta' naċċettaw kollox kull bidla u alla ħares tkun kontra. Għaliex inti u ż-żgħażagħ inkella ż-żgħażagħ nitilfuhom, iż-żgħażagħ ġa tliftuhom ħi qalbi, ġa tliftuhom. Alright? Mela dan is-survey qed juri din ir-realtà. Provaw idawru dan is-survey jinterpretaw li biex jgħidu li sma' l-kwistjoni tal-abort ma affettwax il-voti. Apparti li mistoqsija ma kienx fuq l-abort, is-survey kienet mistoqsija fuq il-min tivvota. U għal min tivvota l-ebda wieħed mill-partiti ma ħareġ tajjeb u l-ebda wieħed mill-kapijiet politiċi tal-partiti la Robert Abela u laqqas Bernard Grech. Għaliex veru wieħed qed jiereq imma l-ieħor qed jixxabbat. U din ir-realtà Issa jekk ħa tkomplu tgħaddu żmien, ħallikom, ħallilkom sinjuri trolls u affarijiet oħrajn toqgħodu tgergru u tgħidu u tparlaw u toqgħodu tiftifqgħu il-Facebook u tagħmlu comments biex turu li għadkom massa ħafna drabi l-bambin biss jaf min intkom, Alla jbierikkom, eh? Verament Alla jbierikkom għax nies bħalkom jiena ma jnexxilix il-moħħ tiegħi ma jwassalx illi illi nagħlaq għajnejja u tant inkun għami wara l-partit tiegħi, tant li kont ma' partit u tlaqt u naqadt ma' partit ieħor. Għax jiena bniedem liberu. U din hi l-problema tagħkom, tagħkom, sinjuri, li minn għalikom li d-dinja ħadieqa fuq il-partit tagħkom, taż-żewġ naħat ta' d-dneb mhux ta' naħa waħda. In-nies illum qed jindunaw. U jekk hemm verament, jekk il-bidla tibda mill-ftit u tibda mill-ħsieb. U da survey dak li tindika, tindika il-bidu ta' bidla. Das-CV tindika l-bidu ta' bidla. Jekk qed toqogħdu tilagħbu bil-fatti u għaliex dana imkien ma staqsejtu fuq l-abort, mela intom qegħdin tqallqu bin-nies. Imma żgur li hemm min iddejjaq bid-deċiżjoni ta' Robert Abela li jaqbad jimbutta din l-aġenda minkejja li ma kinitx fil-programm elettorali. Żgur li hemm min qed jiddejjaq illi minħabba lobby jew tnejn spiċċaw hijackjati dawn u jdaħħal jidħlu liġijiet li huma ma vvutawx għalihom, mela mela ċ-ċittadin mhux imsejjaħ fl-elezzjoni biex jivvota. Mela d-demokrazija hija biss biex neleġġu lil dawn in-nies li tant huma bravi li ma jagħtux kas lil min hu taħthom? Mhux se nitkellem fuq il-Partit Nazzjonalista, naħseb il-Partit Nazzjonalista l-inqas nistgħu nitkellmu għaliex ir-riżultat jitkellem waħdu. Partit Nazzjonalista, wasallek iż-żmien li tiddeċiedi. L-istess, il-bażi elettorali tiegħek ma tistax tibqa' tinsulta, qiegħda titilqek u qed tgħidlek isma' ħabib, jiena ħadt paċenzja biss bik, inti l-Oppożizzjoni, inti sinjuri tal-Oppożizzjoni, intom Oppożizzjoni jew inkella Oppożizzjoni biex tas-supporters tagħkom stess. Iż-żewġ partiti qegħdin qegħdin litteralment jinsultaw in-nies. Però l-poplu qed juri li isma', ma jinteressaniex iktar. Aħna aħna m'aħniex għomja. U naħseb dan hu l-bidu ta' bidla. Però fadal. Fadal għaliex il-poplu mhux qed jara toroq miftuħin, qed jara ħafna toroq magħluqin. Imma taqtawx qalbkom. Missirietna kellhom problemi kbar fil-ħajja. Iffaċċjaw minn kollox, gwerer, ġuħ. Taqtawx qalbkom, qalbhom, kieku maħniex hawn aħna hawnhekk. U hekk ħanagħmlu, il-quddiem ħansibu soluzzjoni għal dawn il-problemi. U hawnhekk tidħol il-punt li nixtieq li forsi ħa naqbdu l-diskursa tal-lum. Għaliex waħda mill-ikbar elementi li batew daw is-snin kollha ta' liberalizzazzjoni tas soċjetà tagħna hija hija l ħaġa ironija, tkellmu fuq liberalizzazzjoni tas soċjetà tagħna, mbagħad tispiċċa tmurlek il-libertà, mbagħad naraw il-ġurnalisti jiġu mtelejn il-qorti, mbagħad naraw nies li għax qalu opinjoni jitilgħu il-qorti. Dik mela din liberalizzazzjoni kemm ħadhom u tgħaddu żmien bin-nies. Imma waħda mill-affarijiet li teffettwa li l-irvajna hija l-ġufija ta' dinjità umana. Fejn id-dinjità tal-bniedem? U naħseb jiena hawnhekk huwa diskors li ħanaqbdu lejla lix id-dinjità tal-bniedem għaliex iktar ma' soċjetà suppost ġiet liberalizzat iktar dinjità spiċċat. U għaliex il-politiċi ħa jibqgħu jgħaddu ż-żmien bina u jgħidulna li dan hu l-aqwa żmien fejn jidħlu d-drittijiet tal-bniedem meta meta kif qed naraw in-nies in-nies issa qed jindunaw. Jiena m'iniex profeta, ma nafx se ma se jiġri fil-futur, il-futur bon Alla biss jaf x'inhu. Imma li qed nara jiena hu li aktar nies ħa jistenbħu Ħa jiftħu għajnejhom u ħa jindunaw li dik isem dik l-istorja tal-imperatur li ħareġ jimxi għarwien u kulħadd kien jibża' jgħidlu li kien bla ħwejjeġ u kulħadd jgħidlu kemm għandek ilbies sabiħ. U mbagħad kien hemm dak it-tifel ċkejken kienu qalu l-imperatur għarwien kulħadd beda jidħaq bih. Hekk ħa jiġri. Wieħed minn kull erba' ġa qed jiftħu għajnejhom, plus dawk li qed jgħidu isma' aħna nivvutaw partit iżgħar, li f'dak is-survey qed juri persentaġġ. Eh, li hemm persentaġġ qed jgħidu isma' aħna ħa nivvutaw partit iżgħar ukoll. Eh, ġifieri hemm persentaġġ mhux ħażin. Nistidinkom taqrawh sew dan is-survey u tixtarruh. Għaliex hemm ħafna x'wieħed jaħseb. Bħalma miktub f'da survey, hekk l-istess bħal Kristu hekk ħajġri. Dawk l- dawk l-erba fil- dawk il- il-kwart għad jiġu nofs u mbagħad taraw x'se tagħmlu. Għaliex il-fiduċja tal-poplu tkun mitliftuha.
Grazzi Karmenu. Karmenu qal kelma li hekk kienet sabiħa, il-ħsieb. Aħna b'dawn il-programmi dan li qegħdin nippruvaw nagħmlu. Li naħsbu magħkom, nidjalogaw magħkom u nixtiequkom li intom tkomplu fuq dan il-ħsieb. titkellmu, taħsbu. Nistidinkom mhux bilfors taqblu magħna, lanqas irridukom bilfors taqblu fuq kull ħaġa li qegħdin ngħidu, imma almenu komplu aħsbu. L-ewwel li rridu nagħmlu huwa li naħsbu. Wara li naħsbu nippruvaw nifhmu l-problema x'inhi. Imbagħad nippruvaw nifhmu l-problema minn fejn ġejja. Kif naċċettaw li għandna problema, nifhmu minn fejn ġejja, nifhmu li x'inhi, imbagħad nippruvaw insibu s-soluzzjoni għalija. Jiena ftit tal-ġranet ilu ktibt ittra miftuħa liż-żgħażagħ biex dawn iż-żgħażagħ jieħdu f'idejhom hekk l-interezz f'dan il-pajjiż. Però meta wieħed jifhem li ż-żgħażagħ minn sittax sa ħamsa u tletin sena bid-droga li tajnihom, bil-liberalazzjoni tal-ħaxixa kollha li tah dan il-Gvern lil dawn iż-żgħażagħ, xorta waħda tmienja u tletin punt seba' fil-mija

li wkoll m'għandhomx interess li jivvutaw. Din hija l-ġenerazzjoni l-ġdida Maltija. Il-ġenerazzjoni l-ġdida Maltija qiegħda tgħid jien m'għandix interess. U ejjew ħalli nkomplu d-diskussjoni tagħna fuq Dan il-ħsieb jeħtieġ li niddefendu d-dinjità tal-bniedem. Għaliex aħna nemmnu li dak ir-riżultat f'dak is-survey huwa riżultat ta' politika mmexxija minn ideoloġija liberali li warrbet għal kollox il-valuri, neħħiet il-valuri tradizzjonali, valuri morali, valuri umani. li fuq kollox ukoll huma valuri nsara u meta tneħħew dawk il-valuri, tneħħew dawk l-ideoloġiji, imbagħad daħlet ideoloġija oħra, il-flus. Il-politika saret ir-reliġjon u r-reliġjon saret kultura. Imma llum l-Alla ta' din il-politika huma l-flus. U m'għadux iktar il-bniedem, għax fejn jirabaħ il-flus, Alla tal-flus, il-bniedem ġa ma jiswa xejn. Iltaqgħu magħna minn hawn u ftit sekondi oħra u nkomplu d-diskussjoni flimkien.

Nerġa' nilqakom għat-tieni parti ta' dan il-programm u se nkunu qegħdin nitkellmu kontinwazzjoni tad-diskussjoni tagħna, l-bażi tad-diskussjoni hija hija dokument ta' isqfijiet Taljani li Le għal kultura tal-mewt iddettata minn ideoloġiji u interessi ekonomiċi. Hekk qed jiġri wkoll Malta. Malta għandna interessi ideoloġiċi, politiċi u interessi ekonomiċi li qegħdin jiddettawlna l-kultura tal-mewt. U ħa nispjegaw din il-kultura tal-mewt. Irrid niġbed l-attenzjoni imma U jiena ktibt ftit ilu, ktibt artiklu fuq il-Facebook u wkoll il-blog ta' Simon Mercieqa li minn hawnhekk insellemlu nirringrazzjah, nirringrazzjah ukoll għax bħad-diriġenti ta' dan l-istazzjon jemmen ukoll fil-libertà u l-espressjoni tal-libertà tal-espressjoni u tal-kelma. U hu għaliex jemmen li f'dan il-pajjiż għandna ġurnaliżmu li huwa dittatur fuq il-ħsieb, liberali li ma jħallix lill-poplu tagħna jaħseb, allura qed jipprova jagħti alternattiva ta' aħbarijiet oħra minn fuq il-Facebook, minn fuq il-paġna tiegħu sabiex il-poplu iwassallu l-aħbar. Però jiena Għamilt kumment. Għamilt kumment għal għaliex il-Viċi Prim Ministru ftit tal-ġranet ilu bħala Ministru tas-Saħħa beda konsultazzjoni pubblika wkoll fuq il-palliative care, fuq il-kura paljattiva ta' nies li jkunu qegħdin jimirdu bil-kanser u hija xi ħaġa sabiħa ta' min ifaħħarha. Imma rridu nawguraw minn hawnhekk li din il-konsultazzjoni pubblika Il-ħsieb tagħha jkun li naraw li anke f'dak l-istadju daqshekk ta' tbatija, il-ħajja tibqa' valur ewlieni, tibqa' l-primat ta' xi rridu insalvaw, u mhux nispiċċaw ngħidu li il-għaliex it-tarbija noqtluha u naċċettaw li noqtluha, lanqas insejħulha tarbija fil-ġuf imma ngħidulha fetu bl-iskuża li m'hemmx raġuni L-embrijun neqirduh il għaliex huwa embrijun m'hemmx raġuni. Neqirduh għax mis-satwaġġa. Il-fetu neqirduh għax m'hemmx tbatija. U bl-istess mod ikun hawn min jirraġuna, u nispera li ma jkunx hawn min jirraġuna hekk, u nisperaw ukoll li din il-konsultazzjoni pubblika ma bdietx bil-ħsieb li l-karrottu ewlieni tagħha fl-aħħar ikun li xi ħadd joħroġ bl-idea tal-ewtanasja. U ilbieraħ kellna l-problema tal-abort u l-ewtanasja qiegħda wara l-bieb u sa tkun riżultat ta' xi proposta ta' xi ħadd riżultat ta' din il-konsultazzjoni pubblika. U allura minn hawn qegħdin nilqgħu minn issa u nawguraw li jkollna suċċess f'din il-konsultazzjoni pubblika. Imma kif qegħdin ikollna miktub hawn ejjew ma nwegħdux il-mewt bħala soluzzjoni anke għal min qed ibati f'dak l-istadju tal-kanser, il għaliex għall-abort jista' jkun hawn min jgħid le għas-sentiment favur it-tarbija fil-ġuf. Imma meta tara bniedem qiegħed ibati, Faċli li jkollna min jgħid, Imma hemm daqshekk tbatija! Ejjew noffru l-mewt bħala soluzzjoni ta' dik it-tbatija, u ħbieb tiegħi, hawn niftħu mill-ewwel id-diskussjoni. Din hi l-kultura tal-mewt. Il-kultura tal-mewt hi, għeżież żgħażagħ, it-tagħlim li qegħdin tirċievu intom bħalissa, through anke l-media tagħna. li lilkom qed tgħidilkom il-bniedem sa fejn huwa bniedem u sakemm jibqa' bniedem. Qed tgħidilkom li d-dinja, il-bniedem meta jgħaddi ż-żmien produttiv tiegħu, għandha għal xiex twarrbu għax la ma jibqax produttiv, ħa jispiċċa spiża fuq id-dinja allura ma għandhiex iktar bżonnu. Però tinsawx li dak li qegħdin titgħallmu li d-dinja x'inhi tgħid, huma nies li qegħdin jgħidu x'qegħdin titgħallmu intom. Però għandna min qed jgħallimkom. ngħallimkom kif lill-bniedem niżznaturawh mill-umanità tiegħu, mid-dinjità tiegħu. U allura għandna soċjetà fejn qegħdin naraw u politika li qed tberren f'moħħna d-diżumanizzazzjoni. Qiegħda tgħerrilna l-ħsieb fuq id-dinjità tiegħi u tiegħek. Id-dinjità ta' dawk kollha li mietu bit-terremot. Id-dinjità ta' dawk kollha li qegħdin jisfaw vittmi tal-gwerra. Id-dinjità ta' dawk li qegħdin jisfaw vittmi tat-traċedji li naraw f'dan il-pajjiż. Id-dinjità ta' dawn iż-żgħażagħ li qegħdin jaqtgħu qalbhom mill-ġejjieni anke ta' dan il-pajjiż u jridu jistudjaw imbagħad jitilqu f'pajjiż ieħor u ma jibqgħux f'Malta. Id-dinjità tat-tarbija fil-ġuf, li bħala soluzzjoni għall-problemi tal-ġenituri għax forsi ma ġietx f'ħinha, forsi għax il-ġenituri ma jistgħux ilaħħqu mal-ispiża, allura l-loġika ta' din il-politika liberali toffri l-mewt. Ħbieb tiegħi, dan hu d-dwejjaq li qed inissel f'dan iż-żgħażagħ tagħna, il-politika lliberalizzat il-ħaxixa biex mingħaliha tixtri l-voti taż-żgħażagħ ta' sittax-il sena 'l fuq. U r-risposta taż-żgħażagħ tagħna, filwaqt li Malta mifqugħa bil-ħaxixa u kien hawn min qalilna l-ewwel li tibda b'joint, imbagħad tkompli għal sustanzi ferm iktar tqal. Imma ħbieb tiegħi, iż-żgħażagħ ma qalulhomx grazzi lill-politiċi. U allura ejjew nieħdu din dan il-mument fejn fejn Fejn nibdew nifhmu din is-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha. Carmena.
Tajjeb, ħa ngħid hekk. Darba hekk it-tip magħruf, ma naħseb ħafna minnkom smajtu bih, George Orwell. Kien kiteb romanz jismu Animal Farm fuq grupp ta' annimali ġo razzett li jagħmlu evoluzzjoni, keċċu l-bidwi, jħolqu repubblika tal-annimali. Però l-iktar annimali intelliġenti jkunu l-ħnieżer li da jibdew jiddominaw l-annimali l-oħrajn. U iktar ma jgħaddi żmien tant jibdew isiru jixbħu lil bnedmin l-romanz ta' George Orwell jispiċċa li jiltaqgħu l-bnedmin, il-sidien tal-irziset tal-madwar u s-sidien tal-razzet tal-annimali tal-animal farm u hemmhekk huma u jinnegozjaw x'se jagħmlu bl-annimali tal-ħazzett, l-annimali jħarsu bejn il-bnedmin u l-ħnieżer u jibdew jaraw li ma kienx hemm differenza bejniethom. U din hija l-istorja naħseb attwali tal-politika Maltija. Il-nies mhux qed jaraw differenza. Issa, fuq id-dinjità. L-ebda partit, kulħadd jitkellem fuq id-dinjità assaġġ ftit li xejn. Nużawha biss għal skopijiet tagħna. Ħa ngħidu hekk, id-dinjità tal-bniedem fejn qiegħda? qiegħda f'dawk dawk li biex inkomplu mmexxu ekonomija mibnija fuq kapital bla ruħ qegħdin nimportawhom minn barra minn Malta, kundizzjonijiet u pagi huma minn biss jaf biex. Dik id-dinjità tal-bniedem. Id-dinjità tal-bniedem allura qiegħda qiegħda b'Malta tal-lum B'dan l-ambjent li qed neqirduh ta' madwarna u n-nies m'għandhomx fejn jiċċaqalqu aktar. Dik id-dinjità. Ħsieb Edwin semma l-ewtanasja, tajjeb insemmu punt fuq l-ewtanasja għax forsi l-ewtanasja tista' tidher xi ħaġa li tgħid ah miskien qed ibati, imma pajjiżi bħall-Olanda u l-Belġju, Sa ftit ta' żmien ilu, għall-bidu bdew l-ewtanażi b'każijiet li huma eċċezzjonali. Eċċezzjonali għadu hekk li jkun ħaj mhux żgur. Imma llum il-ġurnata anke jekk wieħed għandu d-depressjoni jista' jitlob l-ewtanażi. U kellek każijiet traġiċi ta' tfajliet u ġuvintu, 16-17 sena, li nataw l-ewtanażi. Kif tista' titkellem, skużawni? Kif tista' titkellem fuq dinjità ta' bniedem illi għax ħass depress tinkuraġġih jagħmel suċidju. U fil-fjur ta' ħajtu. U l-istess kull ħaġa oħra. Mela, meta nitkellmu fuq dinjità tal-bniedem, irridu li l-bniedem jibqa' bniedem, il-politika tibqa' iddur mal-bniedem, iċ-ċentru tal-politika tkun il-bniedem. Iċ-ċentru ta' kull azzjoni tkun il-familja. Kif nistgħu nitkellmu fuq dinjità tal-bniedem meta meta liġijiet favur il-familja, anzi mhux liġijiet, azzjonijiet li jsiru fil-pajjiż huma kontra l-familja? Kif tinqas biss issa tibni familja llum il-ġurnata għax biex anki anki jekk kemm hawn żgħażagħ inkwetati għax iridu jibnu familja u bid-djar li hawn kif biex biex ikollhom dar suwiet in-nies saret impossibbli. Kif nistgħu nitkellmu fuq id-dinjità tal-bniedem meta meta l-istess il-pagi bilkemm qed jogħlew u bilkemm tista' tlaħaq mal-ħajja. Tgħiduli ma dawk jien mhux se nwaħħal f'dak il-gvern jew fl-ieħor. Kif għedt minn qabel jiena llum il-ġurnata l-istorja qisha tenewwa għal fajm, il-ħnieżer u l-bnedmin iħarsu lejn xulxin u l-annimali tal-madwar ma jagħrfux id-differenza bejn wieħed u l-ieħor. U hekk ġiet u b'hekk qegħdin f'din is-sitwazzjoni aħna u Malta. B'hekk qegħdin f'din is-sitwazzjoni. Il-poplu Malti issa qed iħares u qed jara qed jgħid imma jista' nagħmel. Se nagħmel? X'inhi s-soluzzjoni? Issa s-soluzzjoni li tinsab fil-poplu. Xtaqt ukoll insemmi punt importanti ħafna. Sifi Edwin semma il-vjolenza. U jiena f'barijiet vjolenza ma jisirx biss vjolenza diretta ma anki indiretta, vjolenza dak iż-żagħżugħ li waqa' l-bini fuqu u ommu qiegħda tipprova tiltaqa' mal-Prim Ministru u dan kollu rajna dan il-ġranet u donnu qisu qisu xejn mhu xejn. Dik hija att ta' vjolenza, volja mhux diretta. Dawk in-nies li rajna jinqatlu dan l-aħħar dik it-tfajla Torka li ġiet maqtula minn dak il- eh, dik il-persuna li qalet tidher fl-aħbarijiet. Fil-iktar raġuni qalet ġi bażikament li l-ex tfajla tiegħu qala jiena ħamur ħan nidher fl-aħbarijiet għax jiena dejjem kum psikopatiku. Ma nafx qatel persuna. Dan kollox juri li d-dinjità tal-bniedem illum saret xejn. Il-qtil li rajna, qtil ta' id-delitt li sar ħdejn l-MCAS tax-xhur ilu, tal-ġimgħat ilu, u numru oħrajn, atti ta' vjolenza li rajna l-belt li forsi ma qatlux imma weġġgħu n-nies, x'juri, juri li s-soċjetà tagħna dieħla f'dik li jgħidu l-astasis, jiġifieri f'sitwazzjoni li mhijiex f'postha. U allura jekk irridu nerġgħu nibnu lura l-valuri tagħna rridu l-ewwel ma nieħdu ħsieb id-dinjità umana. Irridu ninsistu li jkun hawn politika li ddur mal-bniedem. Soċjetà li tieħu ħsieb il dawk li huma fit-tuf tagħha. Skużawni, imma fuq kollox soċjetà soċjetà li tagħti valur. spiċċa żmien li Alla li irid jispiċċa żmien li Alla tagħna jkun il-flus. Il-ġid tad-dinja ma jfissirx li huwa għax wieħed għandu l-flus u għat-tajjeb. Ma jfissirx li huma valur assolut, il-ħajja hija valur ola. U meta nitkellem fuq il-ħajja nixtieq ukoll nagħmel appell sabiex bħala soċjetà, bħala soċjetà, ngħinu anke fil-mument, f'dan il-mument li għaddejja d-dinja minnu speċjalment pajjiżi bħal Turkija u s-Sirja u nikkontribwixxu biex ngħinu. Da kollu juri li da kollu jista' juri aħna bħala poplu nistgħu nerġgħu niskopru l-idea ta' dinjità umana.
Indur immedjatament għal dan id-dokument li qegħdin nużaw bħala bażi tad-diskussjoni u nikkwota, Nedukaw ġenerazzjonijiet il-ġodda lejn il-gratitudni għall-ħajja li rċivew u lejn l-impenn li jħarsuha b'għożża sew fihom u f'oħrajn. U dik hija, kif għedna l-Erbgħa li għaddew, it-terms of reference tagħna. Dak li nixtiequ anke ż-żgħażagħ ikunu konvinti minnu. Il-konvinzjoni li huma jkunu ehm, jarfu, ikunu grati għall-ħajja, ikunu grati wkoll għall-għożża sew fihom u l-oħrajn. U il għaliex fihom u l-oħrajn? Il għaliex propju s-soċjetà tal-lum b'din il-kultura tal-mewt li tipprova tneħħilek il-valur tiegħek bħala bniedem, iġġegħlek biss taħseb kif the end justifies the means, l-importanti li tasal u l-kif ma jimpurtax. U allura il-gwerra tispiċċa ta' kull persuna gwerra għall-individwaliżmu tiegħu. Gwerra fl-egoiżmu tiegħu. Jien fl-ittra li ktibt liż-żgħażagħ hekk miftuħa sejjaħtilha, Intom żgħażagħ li qegħdin tiġu Malma tiggradwaw fid-degree tal-individwaliżmu, tal-egoiżmu, taħsbu fikom infuskom biss. Din li qed tgħallimkom din is-soċjetà bħalissa. L-importanti li taslu. Il-kif ma jimpurtax u dak li qed jiġrilna Kulħadd qiegħed f'tellieqa l-importanti li jasal il-kif ma jimpurtax the end justifies the means, dak hu l-liberaliżmu ta' kif ix-xejn mhu xejn, fejn il-gideb ma għadux ħażin, is-serq ma għadux ħażin u kważi tispiċċa d-dinja tgħidlek baħnan jekk ma tisraqx, baħnan jekk ma tagħmilx kurruzzjoni. U allura f'din is-sitwazzjoni, il-bniedem qed jispiċċa żvalutat għal oġġett. U allura s-sens ta' kommunità qed jinqered. Is-sens ta' solidarjetà li wieħed jieħu ħsieb il-ieħor qed jiġi fix-xejn. Is-sens ta' libertà u li l-ġurnalist jagħtik l-informazzjoni sinċiera qiegħda tinqered għax hu ġurnalist mixtri. għax il-ġurnalist illum il-ġurnata għandu aġenda li xi ħadd qed jipprova jixtrih biex ibiegħha din l-aġenda. Għax kollox sar flus u inti vittma ta' dik l-aġenda li qed tiġi mibjugħa lilek daqslikieku hija verità. Dak il-politiku jgħid kelma u l-ġurnalist jgħidlu prosit. Dak il-politiku favur l-abort u l-ġurnalist ifaħħru. Jew inkella dak il-politiku ma jistax jgħid li mhuwiex favur l-abort għax inkella ma jkollux dak il-ġurnalist li jfaħħru fil-gazzetti tiegħu U għandna każijiet li qegħdin jiġru hekk f'Malta u fl-Ewropa, fejn għandna min qed jirrappreżentana fl-Ewropa imma huwa vittma tal-ġurnalisti li għax iridhom ifaħħruh u jridhom biex juruh allura jkollhom jgħidu li huma favur l-abort. u tibda tara kif dan iċ-ċirku vizzjuż jispiċċa jiffavorixxi l-mewt, jispiċċa jiffavorixxi, fil-kwistjoni tal-ambjent, the uglification of Malta, il-qerda tal-ambjent Malti, li minħabba l-flus, il-kilba għall-flus, ara llum il-ġurnata fiex wasalna. Mhux ta' b'xejn li llum il-ġurnata koppja żgħażagħ jekk iridu jixtru appartament iridu jaraw kif jissalbu l-kumplament ta' għomorhom. Din hi s-sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha. Il-kultura, l-ekonomija, il-mediċina, l-ambjent, l-edukazzjoni, Huma kollha kemm huma vittmi ta' din il-kultura li twassal biex lilek tiskoraġġik taħseb fl-oħrajn, iġġegħlek biss taħseb fik innifsek u ġġib ruħek ta' annimal. L-importanti li tasal int u ma jimpurtakx fl-oħrajn. U dan ix-xejn mhu xejn qed iġib fix-xejn din id-dinjità umana, din id-dinjità li meta wieħed jibda jinduna fiex qegħdin naslu, din it-tip ta' ideoloġija biex taħkem iktar fuqna, biex tkun tista' tagħmel li trid fina, teqridilna anke is-sens ta' fidi tagħna f'Alla l-imbierek li ħalaqna. Ridilna fina dan il-ħsieb li aħna bnedmin mhux annimali. Iġġiebna skjavi tal-pornografija, ġġiebna skjavi ta' dipendenzi differenti li aħna ma nistgħux ngħaddu minnhom. u tara ħajjitna kif qed tiġi maħkuma. U quddiem dan imma rridu nagħmlu kuraġġ. Rridu nagħmlu kuraġġ sabiex aħna ma nibqgħux iktar ngħidu iva għall-kultura tal-mewt, imma rridu ngħidu iva għall-kultura tal-ħajja. Almenu nkunu qegħdin naslu għal konklużjoni ta'. Nixtieq nara l-aħħar il-parti tiegħi. Nitkellem fuq ġiex semmejna żgħażagħ. Kif fejna u Malta għenjom l-żgħażagħ kif semmejna fil-bidu ma l-inqas li l-ester jivvutaw, imma ż-żgħażagħ għandhom xi ħaġa li aħna l-kbar m'għandniex għandhom iż-żmien. U jidher ċar li ż-żgħażagħ jistgħu jbiddlu d-direzzjoni aktar minn nistgħu nbiddluha aħna. Ehm, jidher ċar li minkejja d-difetti u minkejja d-gergir tagħna l-kbar li dejjem ngħidu kemm iż-żgħażagħ illum il-ġurnata ma hekk u hekk, fil-verità jidher li ż-żgħażagħ huma dawk li jistgħu jbiddlu is-sitwazzjoni. U dan qed ngħidu għaliex għaliex għal ħafna snin hawn Malta dejjem irraġunajna l-affarijiet bil-lenti politika ta' żewġ partiti tribali kif ukoll mill-lenti parrokkjali, ġifieri tagħna aħjar minn tagħkom. Rrid irridu nużżażat il-ħaġa joħorġu minnu. U bil-kja diffikultajiet kollha, jista' jkun li żgħażagħ jkunu dawk li ħajatu jiplażmaw, ħa jagħtu nifs ġdid li soċjetà Maltija. Imma żmien titu toħduh fidejkom għażiż żgħażagħ. Id-destin irid ikun tagħkom. Id-destin ikun fidejkom. Tibqgħux maqbudin ma' żewġ toroq, ma' żewġ pożizzjonijiet. Aqbdu t-tielet waħda, li ma tiddependi mill-ebda waħda minn dawk il-pożizzjonijiet. Tibqgħux maqbudin ma' dan il- ma' din il- ma' dawn l-elementi antikaljati li ġabuna fejn ġabuna, imma ħarsu fil-futur. Tkellimna fuq id-dinjità umana. Intom tistgħu tiddefendu d-dinjità umana. Intom eżiż żgħażagħ, tistgħu lil din is-soċjetà Maltija tgħidulha hawn hi l-umanità. U tħallux dan il-ħafna tikketti li qegħdin jitfgħu fuqkom. Ħafna drabi li jiġri illi dak li ħafna nies ta' Campari, aħna li probabilment ġibniekom f'din il-kriżi. In-nies ta' Campari, dak li xtaqu jagħmlu f'żagħżithom, jipprovaw jgħabbuh fuqkom u intom tiġu tidhru li intkom bla moħħ u bla u bla interess. Eżiż żgħażagħ, uruhom lin-nies tal-età tiegħi. Uruhom lill-ġenerazzjonijiet tagħna Illi intom kapaċi taqbżu lilna f'dak li huma valuri, f'dak li hija dedikazzjoni, f'dak li hija sagrifiċċju għas-soċjetà, għal ta' madwarkom. Jiena qed nappellalkom, għeżież żgħażagħ, tibqgħux tħallu 'l ħaddieħor jinqeda bikom, uru min intom. U jiena konvint li intom iż-żgħażagħ, intom iż-żgħażagħ ħafna aqwa mill-ġenerazzjoni tagħna. U għad tkunu, jekk tagħmlu moħħkom hemm, u jekk turu determinazzjoni l-aqwa ġenerazzjoni li qatt kellu dal-pajjiż. U issa u issa huwa żmien. Issa ħa jkun is-sija tagħkom, issa tkun il-mument tagħkom. Dan hu l-appell li qed nagħmlilkom.
Inkompli ma' Karmenu u ħa nieħu l-okkażjoni naqra l-ittra miftuħa li ktibt liż-żgħażagħ fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħajja. Għeżież żgħażagħ, qatt daqs f'dawn iż-żminijiet f'pajjiżna ma kellna l-ħajja, l-familja u l-libertà mhedda. Ħajjitkom, it-tama tagħkom, fil-ġejjieni tagħkom stess qed tkun mhedda. Isserrħux raskom tgħidu nitilqu minn dan il-pajjiż għal pajjiż ieħor. Isserrħux raskom taħsbu li biex tirnexxu għandkom biss taħsbu għal raskom, fikom infuskom biss. Għeżież żgħażagħ, is-soċjetà tagħkom qed tippreparakom għall-ġejjieni billi ssawwar fikom karattru individwalist, egoist. Qed tippreparakom kif taslu intom u ma jkunx jimpurtakom minn ta' madwarkom. Is-soċjetà qed tippreparakom temmnu f'Alla tal-flus, tal-ġid, f'kultura li fiha temmnu li tistgħu tagħmlu li tridu b'ġisimkom. Dak kollu jidher sabiħ, eċċitanti, iżda dak kollu huwa fejk. Il-politiċi liberali qed jużawkom u wara jarmukom. Intom tridu tkunu li tintebbħu li dan kollu huwa sfruttament ta' soċjetà li fiha l-bniedem qed jintuża u jintrema mill-poter ħakkiem f'isem il-flus, il-ġid, id-droga, is-sess bla rażan, iżda dan kollu ma jfissirx kuntentizza, hena u fulfillment tal-ħajja. Qumu, Qumu u għidu lil din is-soċjetà marida bl-indifferenza, bl-egoiżmu, bis-solutudni, bl-isfruttament tal-persuna. Qumu u għidu, Aħna żgħażagħ. Maltin u Għawdxin, jixirqilna ġejjieni dinjituż. Ġejjieni mimli tama. Jixirqilna politiċi awtentiċi li jemmnu fil-bniedem u mhux jużaw il-bniedem. Qumu, qumu għeżież żgħażagħ u skomodaw lis-soċjetà li trid taljenakom u sfidaw lil din is-soċjetà u l-politiċi tagħna li intom tridu tieħdu rajkom f'idejkom u ma tridux aktar politika ta' sfruttament. Għeżież, nitlobkom emmnu fid-dinjità ta' kull bniedem, fid-dinjità tagħkom stess. Agħtu t-tama lilkom infuskom u lill-poplu tagħkom. Irribellaw kontra dan il-keos morali u soċjali. Irribellaw kontra l-ħakma li qed toħloq sfiduċja fil-ġejjieni ta' pajjiżkom. irribellaw kontra l-ugwaljanza finta li tfisser biss uniformità. Tkunux parti minn din is-soċjetà hekk qarrieqa, marida. Qumu u uru li din is-soċjetà li intom protagonisti fil-bini tal-ġejjieni. Flimkien kapaċi nagħmlu bidla. Flimkien kapaċi noffru tama. Emmnu, għeżież żgħażagħ, li tistgħu tagħmlu bidla, differenza. Emmnu li l-ħajja hija sabiħa u tistgħu tagħmluha isbaħ. Agħtu lilkom infuskom għall-ġid tal-oħrajn, u dan kollu għaliex flimkien tridu ħajja isbaħ, aktar dinjituża, worth it li tgħixha, li wieħed jgħixha to the full, fil-milja tagħha. Grazzi.